to put him into the first eleven and if you wan come put Trossard for the first eleven now that means you have to rest the likes of Martinelli and who says we cannot do that because me I dey look am from the point of view say Trossard no fit start because because e dey two ways Trossard no be person wey get direct space because if Trossard start I wetin you wan use beat the fullbacks no pace na trickery im go use say maybe im go dribble go left or go right so we fit still use trossard start so that trossard go weaken the fullback then martinelli go come in for the second half with mad pace they can bombard that football. It will be very, very easy for Martinelli to come into the second half and take people on the run because they will run tired, they will run the weekend because they will run play like maybe 50, 60 minutes. So Martinelli will just come, give them boom, he gets At di same time, Martinelli can start and weaken those pipo and help Trossard to come in so na two ways e be so either way me I dey okay so now wey be say Trossard dey come from di bench dey get an impact make we continue like dat so at a point if you don dey rake up some assists and goals then we go actually use am and now sef wey we dey play multiple competition like people keep forgetting we have champions league on tuesday against sevilla wey be a big team so those players wey dem rest na all those kind partey fabio vieira Trossard wey no really start no be surprise you come see dem starting against Sevilla so na the way me I dey see am so I no know wetin una think about wetin Gibbs dey talk shey this Kieran Gibbs shey make we start Trossard ahead of Martinelli because that is the only place you start him unless maybe you wan come start Trossard for Bukayo Saka wing so wetin una think about wetin he dey talk. Alright so some people sef come dey ask me say Sir Chools wetin make Fabio Vieira no even dey for the squad na wey play against Chelsea shey him dey sick shey him dey injured shey him dey so I don go do the research so I come find out say the EPL rules state say Arsenal could only like uh, list twenty squad players so and since everybody don dey fit no be everybody go dey listed for that twenty squad because i think in our squad na only maybe uh, timber na be person wey dey out injured every other person has a clean bill of health so for that reason we have twenty-four players so e no go dey easy for us to just put everybody so that is why the likes of all those Fabio Vieira was missing uh, Partey sef no play though Partey was listed but Partey no play so Fabio Vieira no even dey the squad

so we must make sure say we knack this uh, Sevilla even though na away we dey go Sevilla sef dem no dey dey reach vein of form although dem sign Sergio Ramos they just play Real Madrid for the weekend and dem play one one under their new coach so dem don dey gbera small small so we just dey see how things go turn up for here because na La Liga we dey go and we just Sevilla no be team wey dey play ten men behind the ball dem go come outside knack you tiki taka so Arsenal sef go enjoy more spaces for that match so but whether Sevilla will come be like Chelsea now come go overload our midfield well for just dey watch shebi na Tuesday na no be tomorrow eh go see how everything go sup. Alright, so Pat Nevin, wey dey work for BBC for the BBC Five Live show, come come come dey hail Arteta for the tactical genius wey im perform against Chelsea because when you are two goals down, thirteen minutes to go, and Arteta come think, okay, who am I going to bring? Come bring the right genius because This is not actually the first time Arteta don bring the changes wey e wey wey like change the outcome of a game wey be say dem influence how the game go end and e bring those players everybody wey im bring in everybody contributed played very very well so baba come talk say ah people may not be praising Arteta for that but he needs to come out and say Arteta is doing a wonderful job in fact at 2-2 at some point I was like omo we win this game o we win am but we just dey say no be our time sha well it is what it is. So now many many people come dey ask say is it not high time we actually start Tomiyasu instead of bringing him from the bench because we don dey bring this guy from the bench all the time and he go come come give an impact in fact some people even dey call for the head of uh, Zinchenko say Zinchenko no dey for the first game few games wey we don play this season Zinchenko never really hold the game by the scruff of the neck he never really influence games like before which is what Arteta is saying that this season people don strengthen so the league go dey different e go dey tough now and even this season Zinchenko strong impact like last season so people dey talk say maybe we go start Tomiyasu instead of Zinchenko sef moving forward because Tomiyasu dey coming from the bench and he's giving a good showing so wetin dey sup now for that Chelsea match you know say dem comot Zinchenko early the reason no be say Zinchenko dey play badly because people dey misunderstand am the reason was because he was on the yellow card already

based on wetin happen to Saliba as Saliba was unfairly punished by referee Chris Kavanagh wey be say na him interpret everything at the end of the day come give Chelsea a penalty because of say where Saliba hand dey na an unnatural position so Alan Pardew come dey explain say he don coach EPL teams for like thirty years so him dey him know when he dey tell you say there is no way a defender at least he don coach defenders there is no way a defender will jump

based on what the law says wetin saliba do na penalty mo touch im hand be say mo touch im hand na penalty be so mo dey watch na still dey talk am say mo wait for either ifab or pgml or their chairman mo um, awodweb make dem come address the situation mo hear wetin dey sup. alright e get one comparison we come dey compare between last season's arsenal and this season's arsenal now last season after nine games

We don play Man City, we don play Chelsea, we don play Manchester United, we don play Tottenham Hotspur. You get say we played more bigger teams in the nine games we don play this season compared to last season, but the goal still remains that we are scoring less goals than last season, which has been predicted already. Say this season go dey tougher because everybody don strengthen. The need for us to get a striker, in short, eh, If I talk this, it go be like I sound like a broken record because this is very very paramount because for us to use uh, eh, what is it called like Havertz as a number nine e dey show say imagine say na maybe ivan toney dey there or osimhen dey there or gurase na him dey for that place wetin una think say those people go dey enjoy e go dey give us another dimension of attack so i no know my my own be say i believe say ateta get scouting department and he get intelligence people be beside am wey dey see all dis things know say there is the need for arsenal to invest heavily in a striker if na only striker we buy for january aje that one dey enough instead of to go buy any other say we no even buy saka replacement say na only striker only striker we even buy for january Aje Adeoke get instead of we go buy Saka replacement make we buy striker na the way me eh, me know how e dey make my body because that striker we dey miss a lot we dey miss a lot alright so after that come come dey talk about that uh, mudrik goal come dey talk say uh, that mudrik goal no dey in ten tional get say make dem no really blame raya too much for that thing But although some people talk say the thing dey intentional, if it is intentional, well, credit to the person wey play am. But I think I dey try to absorb Raya of the blame, but who just dey watch am? For me, whether na Raya dey at fault or no be dey at fault, all I know is we should give Ramsdale a chance because Raya has not really proven that he's the upgrade that we are all saying he is. Because the truth is the truth. Alright, so Trossard talk about second, talk about the title race. So Babakonde of the opinion say this title race wey dey see, e go go down the wire.

uh, thinking coach you get so no just dey see but for me i think man city arsenal liverpool na their hand e dey na me i dey see am but no just watch am. i'm also going to hear from the daily star na the fact say pep guardiola and the hierarchy of the man city don give the green light say dem go fit sell um, calvin phillips is available he will be available in january for anybody who wan sign am so now the question now becomes Shey dem go fit sell am to Arsenal if Arsenal come knocking say we wan buy dis player? Dat is number one question. Anoda tin be say if Arsenal really show interest say dem wan buy am, will Calvin Phillips come and join Arsenal wen im know say if im come Arsenal now, im second eleven na im go still dey no be say im dey enta first eleven straight you get so di likes of Newcastle dem go like to use am replace um Sandro Tonali den di likes of Juventus go like to use am replace Feghouli. then di likes of bayern munich dem go like to use am replace dis fulham eh, midfielder wey dem bin wan sign before wey e no really work out for dem again so dis are di main three clubs wey really really dey in dire need of a defensive midfielder arsenal no really we are not desperately in need like that's not our priority for now but we just still need am as cover because for january remember elneny partey are going for afcon so we have to sef dey go asian cup so we go get some kind deficiency for our Arsenal midfield, which is the reason why we actually need help in January because we go play at least five or six games. So all those players wey dey missing, you don't know what will happen. The ones wey come dey, whether they come get illness or sickness, like, you can never really tell what will sup. So that is why we need reinforcement in January. So I don't know, Sha,

this season but because that time wey dem dey play dem no understand how to play champions oga una no carry am when una dey hot when una dey rule the epl una no carry champions league na now una wan come carry am shey you dey whine state football don evolve that time because some kind foul because some kind goals wey una score gan wey no be goal wey dem count because no var na so all those man u all those arsenal of those days many many clubs a lot of people dey gel or dey take some things now var don dey things don modernize technology don enter people dey gbera what is the guarantee say if una play na say because una win invisible forget say me i be arsenal fan o but no dey talk all because what you are saying is in the realm of speculation no be guarantee no be shola no dey come outside dey talk say if una play champions league now una go carry am based on which levels na so me i no subscribe to that line of thought

Wey we saka get dat understanding, saka don tell am sey see once I hop up my right leg like dis just squat enter my left like dis just dey run dey go you just just know sey I dey put de ball inside so immediately saka just turn de ball to im left piam im don dey gbera Malo Gusto no even see de move wey im dey move so as im just run saka cross am im wipe am enter im don know sey yes de young man sey de connection dey there two of dem dey understand each other and na so e be at de end of de day Rosa just dey praise Declan Rice also so ever since when this guy enter Arsenal he has been fantastic and Trossard come use the man come talk say Declan Rice is a leader he knows how to lead and shebi na wetin I dey talk yesterday say this is our own official leader leader wey pass leader people forget Declan Rice was West Ham captain before he come Arsenal you get he has a vocal voice if you don't know dey wear the armband o but the guy he dey everly present dey command dey tell people hey go this side hey do like this